Bolar, bolar.
Ýetim, ýetimler öýünde işleýän öwretmeler, ýagny pedagoglar haýsy okuwy bitirmeli? Birinji sorakdan başlaryn, meni gyzyklandyrýan soraklar şu başda.
Birinji bilen ýaňky pedagoglar bar, bularyň bilimi umumy bolmaly. Umumy diýende, başlangyç bilimiň ählisi içine girýän bolmaly. Bularyň alan biliminde psihologiýa bolmaly, çagalaryň ýaşlykdaky terbiýesi, umumy bilim diýeňde şoň içine astrologiýa girýär, matematika girýär, dil girýär, edep, terbiýe girýär, umumy alanda, ýaňky bilime umumy bilim diýilýär. Indi bu çagalara bilim berlende diňe bir pedagog bolmaly däldi. Onu ýörite başga ol spesialistleri de occupational therapist, physical therapist, e, language speech therapist bularyň hemmesi şu başlangyç bilimde bilim berilýän edaralaryň ählisinde bolmaly. Näme üçin sebäbi çaga dili peltek bolup bilýär, defekt bolup bilýär, gürlände bir belli bir harplary aýdyp bilenok, ýa gulagy gowy eşitmeýär, gözi gowy görmeýär, şularyň hemmesini ýüze çykaryp bilýän spesialistler bolmaly sadiklerde, ýa başga başlangyç bilim berýän edaralaryň ählisinde şular bolmaly. Indi men şeýleräk pikir edýän.
Bilbil, seniň barmy şu sorag hakynda bir? Hawa, salam watandaşlar. Meň aýtjak zadym ýaňky ýetim çagalar öýünde oň öňürti bilen adyny üýtgetmeli hemem ýaňky pedagoglar barada aýtsak, pedagoglar hem daşkolny mekdep ýaşyna çenli çagalar üçin hem ýörite pedagoglar bolmaly, ondan soňam ýokary bilimli pedagoglar edil şu biziň adaty durmuşymyzda nähili biz bilen sapak geçýän nemeler bolsa, şolaryň hemmesi bolmaly. Ondan daşary olaryň ýaşaýan ýerinde özleriniň terbiýeçileri bolmaly, terbiýeçiler birnäçe sany bolmaly. Şolara ýetim çagalar öýünde esasy ýetmezçilik etýän ýaňky ene-ata mähri şol terbiýeçilere-de terbiýeçi diýip ýüzlenip däl-de, eje manysynda, ine, daşary ýurtlaryňam köpüsinde şolar eje diýip ýüzlenýärler. Şoň üçin şu ene mähriniň hem ýerini bir dolduraýjak şekilde güýçli spesialistler bolmaly diýip düşünýän.
Menem şöyle öz düşünjemi aýdyn, e, köpürak psihologlar bolmaly dep düşünýän men. Şu sferada da şu köpürak psihologlar näme etse de, çagalar bile ilgilense. Ene mährisini köpürak berip bilýän psihologlar.
Hawa psiholog söz ýaňky ýetimler öýi psihologsyz bolup bilmeýär, sebäbi o çagalar eýýäm doguluşdan soň özüne gelip başlandan tramwirowny bolýarlar, sebäbi özlerini bilmäkä çaga bilenok, ýöne özüni bilip başlansoň, ýaňky bäş-alty ýaşynda näme üçin illerde ene-ata bar, mende ýok diýen ýaňky sorag çykýar. Şo, şoň öňüni almak üçin, şu kiçiliginden şo çaga bilen gürleşip bilýän, hemme zat düşündirip bilýän, tramwasyz düşündirip bilýän psihologlar bolmaly şolar bilen. Hemişe üznüksiz, yzygiderli neme gepleşik geçirip durmaly bolýarlar her bir çaga bilen aýratynlykda. Ýene bir soragym, Türkmenistanda ýetimler näme üçin köpeldi we sebäpleri?
Birinji bilbil jogap berse diýen bu soraga.
Sag boluň. Men pikirimçe ýanky ýetimler näme üçin köpeldi? Ene-atalaň köpüsi häzirki döwürde maşgala institutymyz döwlüp gelýär 30 ýyl bäri. birinji prichinasyn men şonda görýän. Ikinji prichinasy işsizlik sebäpli daşary ýurda gidip ýanky maşgalalar bölünen soň ejesi gelmän ýa kakasy gelmän indi o maşgalalar başga durmuşyny gurup bu çagalar bir hili ýetim galýar şo taýda Şonda ikinjisini hem şonda görýän. Onsoň üçünji bir ýagdaý bar. Ýenedem ol e, işsizlik nemelik bilen, e, keselçilik, işsizlik, pulsuzlyk bilen baglanyşykly. Olam özüni e, özüniň janyna kast etýän adamlar köpeldi. Türkmenistanda hemem keselçilik köpeldi. Buňa-da adamlaň şo keselçiligiň hem sebäbi pul ýetmezçiligi, özlerini özüne gerekli liçeniýalaryny alyp bilenoklar, alyp bilende Türkmenistanyň içinde ýeterli derejede mediklary ýok, güýçli spesial näme spesializirowany medikleri ýok. Onsoň bolan bolanlaryna da pullary ýetenok. Netijede janyna kast etýänler ýa keselçilik bilen köp ölýänler adamlar bar. Ana şu üçünji sebäbini şonda görýän. Sag boluň. Sag boluň. Indi içeri gir.
Hawa, bilbilini gaty dogry bellap geçdi-de. Hakykatdan hem bu ýetimleriň sanynyň köpelmeginiň esasy bir sebäpleri hem genosid. Türkmenistanda häzirki döwürde alnyp barylýan genosid Bu ýaňky ýetimleriň köpelmegine eltýär. Saglyk tarapdan hem ýaňy Bilbil aýdyp geçdi, özüni bejerip bilmän, ol millet saglygyna seretmek üçin puly nireden alsyn? Günde bir gün iýmäne çörekleri ýok bolsa, ine bu zatlaryň hemmesi genosid diýip düşünýän. Ýetimleň köpelmegem şol sanda. Ýöne ýetimleriň özüniň ölmän ýaňky şu durmuş şu şu döwürde şu kynçylyk döwürde açlyk döwürde ölmän özleriniň özlerini alyp çyk. Özlerim bir 30-40 ýaşa ýetjegi belli däl. Özleriniň hem durmuş gurjagy belli däl. Özleriniň hem bilim alyp bir wezipäň eýesi boljagy belli däl. Şularyň hemmesi genosidiň astynda bolýan zatlar. Gönümel genosid. Gönümel genosid.
Bağışlan Olya Çarevna. Aýdyberin.
Ýa aýdyp boldum aýdyp.
Men ýene şu bir nämäni goşjak bolýan, ýaňky mekdep ýaşyndaky çagalar köp soňky döwürlerde göwreli bolýarlar. Şo çagalaram ene-atasy ýa öýünden kowup goýberýärler, mekdep ýaşy çagalaryň barara ýeri ýok, şolar özleri dogurýarmy ýa dogranokmy şolaň hem köpüsi ýetimler öýüne barýar diýip eşitdim ýa-da bolmasa ene atasy şo çagalar dogurdyp eýýäm abort srokdan geçen dogurtýarlarda goýup gaýtýarlar diýä bolnisalarda otkaznoi ýazyp bulam ýaňky ýetimler öýüne ugradylýar şu çagalar. Täze doglan çagalar ine şulam bir sebäpkäri. Ýaňky ýetimler öýünde näme üçin köpelýär çagalar? Gaty dogry Bilbil. Gaty dogry bellediň. şol genosidiň ýene bir görnüşde şu çagalar öz ýaş wagtynda eýýäm on bäş ýaşynda, on dört ýaşynda göwreli bolýan bolsalar, bu çaganam dogrup, ony ekläp bilmejegi görnüp dur. Çaga sebäbi on dört, on bäş ýaşyndaky çaga özüniň eklenmegi üçin, diňe özüniň bir öz gara başy üçin şu ýollara ýüz urýan bolsa, baş urýan bolsa, bäş manat pul diýip, ondan göwreli bolansoň, dogran çagasyny nädip eklejek? Ine-de size ýene bir genosid. Bu çaga özi çagalykdan on dört, on bäş ýaşyndan maýyp bolýar, men şeýle düşünýän. Sebäbi abort diýilýän zat şeýle geçip gidýän zat däl. Eger ýaş başynda şeýdip bir bir küçük sapar abort etdirip abort etdirseler, soňky döwürde soň ýa kämillik ýaşynyň geçenden soň özi üçin indi durmuşa durmuş gurup çaga etjek bolsa gaty kyn düşer. Çaga soň galmazlyga mümkin. Ýa matkada bir ýatgyda aýal maşgalaň ýatgysynda matka sözi türkmençe ýatgy bolýar-da. Bu ýatgyda galýan trawmalar galýan rubetsler ýa bolmasa waspalitelny proses hemmesi üýşüp iň soňunda ýene önelgesizlige getirýär. Ýöne bunu aýal maşgalalaryň hemmesi hem gowy bilýändir, önelgesizlige getirýär. Ondan soň ne bu da bir genosidiň bir görnüşi, sen çaga dogrup bilmeseň, hökümediň, bir döwletiň, hökümet diýmäýin, bir döwletiň ýaňky ilatynyň sany ösmese, ýokary galmasa, diýmek bulam bir genosid, bir ýerlerden genosid gidip dur diýen manyny berýär. Näme üçin ilat köpelenok? Onuň bir sebäpleri bolmaly. Her maşgalada azyndan iki sany, üç sany çaga bolmaly. Normalny döwletlerde şolar ýaly. Indi bardyr ol başga bir sebäplere görä maşgalada bir sany çagasy bar, olar bolup biler. Ýöne ol çaga, ýaňky maş az az çagaly maşgalalar ony çaga dogrup bilmän, çaga edip bilmän bolanok. Ýaňky maşgalaň özüniň islegine görä bolýar. Ösen döwletlerde isle sen bir çaga et, isle sen iki çaga et. Ýöne seniň organizmiň normal işläp dur, dogry işläp dur. Hiç hil keselsiz zatsyz. Islän wagtyň çaga Emma olar ýaly däl Türkmenistanda. Olar ýaly däl, ol çaga dogrup bilmez ýaly derejä ýetirilýär. Abort, abort edilip, abort edilip. Indi şony düşündireýin diýdim. Genosidiň bir ullakan bir görnüşi.
Hawa. Şu ýerde ýene bir sorak. Muny aýtdym. Ýetim, ýetimler bilen çagalar öýüniň, ýagny internatyň tapawudy. Türkmenistanda internat diýen bir näme bar. Ýetimler öýi başga, internat başga. Şularyň tapawudy.
Internat bolanda enesi atasy barlar, barly çagalaram okap bilýär. Ýöne enesi atasy işleýän bolsa ýa-da bir çet daşky obalarda, bir posýoloklarda ýaşaýan bolsa, mekdep bilen öýleriniň arasam bir on kilometr ýa on bäş kilometr bar bolsa, golaý-goltumynda mekdep ýok bolsa, bular köplenç çagalaryny mekdep-internatlara berýärler. O ýerde altynjy güni, biram bazar günleri iki gün öýüne gaýdyp bilýär çaga, eger enesi-atasy baryp alyp gaýdy bilse, ulag bar bolsa, hojalykda ony alyp gaýdyp bilýär, altynjy bazar öýlerinde ýatyp, çaga birinji gün ýene mekdebe, ýa-da internada gidýär. Eltip gaýdýar enesi-atasy. O ýerde Türkmenistanda ýörite awtobus ýok äkidip getirýän. Her ene-ata özi äkidip getirmeli bolýar. Ine olar ýaly internet bar. Ýogsa-da arasynda ýetimler hem bolup biler, ýöne altynjy bazardan alyp gaýdýan bir garyndaşlaryň biri bolmaly-da. Ine şu internadyň çagalar öýünden tapawudy şeýleräk, ýatyly okuw diýen ýaly şeýleräk many berýär-de. A ýetimler öýi bolsa ol 100% ler ýaňky enesi hem atasy hem ýok ýetimler bolup bilýär. O ýerde e, olaryň altynjy güni ýa bazar güni gitmäne ýerleri ýok. Diňe şo ýerde 18 ýaşap, şo mekdebi gutarýança, şu orta bilim alýança şo ýerde ýaşamaly bolýarlar. Olaryň mm, e, bir hiç garyndaşam ýok. Bolaýsa-da idilmeýän çagalar bolýardy. Men şeý şeýleräk tapawut bar. Olýa Çaryýewna, siz häzir ýurt daşynda bir ösen döwletde ýaşaýaňyz. Barmy bir şu tapawudy Türkmenistan bilen şu ösen ýurtlaryň arasynda ýetimhanalaryň? Şu bar bolsa bir.
Ýer bilen gök ýal tapawudy bar. Men ine men görüşim boýunça. Eee sebäbi ine Amerikanyň bir islendik orta mekdep bärdene or ýenne o taýda birinji klasdan tä 10-njy klasa çenli okalanok. Mekdepler üçe bölünýär. Başlangyç klas mekdepleri bar. Indi bäşinji, altynjy klasa çenli okalýar. Ondan soň orta mekdepler bar, dokuzynjy klasa çenli okalýar. Ondan soň on ikinji klasa çenli ýokary okuw mekdepleri bar, ýokary ýokary klas mekdepleri. Bularyň hemmesi ýaňky Kembrij, uniwersitetiniň programmasy boýunça ýa Oksford ýa Garward uniwersitetiniň programmalary boýunça okadýan mekdepler bar, çagalary ýaşlykdan başlap, klasdan başlap. Onda ýaňky internatlar bar, ýa bolmasa ýetimler öýi bar, o ýerde-de şo programma ýöredilýär. O ýerdäki çagalara aýratyn bir ýerden bilim berlenok, bilim sistemasy şolar ýaly işleýär. Umumy işleýär. Şonuň üçin bir ýetim çagalara hasam beter üns berilýär. Näme üçin? Sebäbi şol çagalar ýetimligini duýmaz ýaly, şol çagalar öz enesiniň, atasynyň ýoklugyny duýmaz ýaly ähli edilýän üpjünçilikler, ýaňky has göz öňünde tutulanda şolaryň egin-eşik şertleri, egin-eşikleri, olaryň iýmitleri, üç wagtynamy, dört wagt berilýän naharlaryň hili, olaryň alýan sapaklary, mugallymlaryň çagalary urman, sögmän bilim berişi, her bir ädimde kameralar durýar. Zalyň ugrunda her bir klaslarda, ýenelerde ine bu bu ýeriniň bilim berişi üýtgeşik ýaňky beýleki mekdeplerden ýetimhanalardaky berilýän bilimler üýtgeşikdir öýtmäň. Hemmesi meňzeş. Hasam beter ýetimler öýündäki çagalara enesiniň, atasynyň ýoklugy bildirilmez ýaly. Şolar trawma alman, trawma alman, şu mekdebi gutarar ýaly jan edýän spesialistler bar. Olar ol şol mekdeplerde gaty köp spesialistler nime işleýär. Ýaňam aýdyp geçendim. Ähli problemalary göz öňüne tutulan soň şu çagalarda travma galmaz ýa ýörite spesialistler bar. Ine şeýleräk tapawut bar Türkmenistana bilen deňeşdirende.
Sag boluň. Şurada umyt geldi de hazır tema näme dep sorap duran. ýetimler ýetimler ýetimler bilen çagalar öýüniň ýa-da internatyň tapawudy.
Hemen menem şu taýda öz düşünjämi aýdyp berjek bolýan hemem häzirki ýagdaýda ne Türkmenistanda internat diýlende owalky ýaly, SSR döwründäki ýaly ýaňky internatlar ýok Türkmenistanyň içinde. Häzirki döwürde ýatymlyk okuw bar, ýöne onuň adyny şo öňki internatlaryň adyny ýöriteleşdirilen orta mekdebi diýip, näme etdiler, goýdular. Ýöriteleşdirilen. Şo taýda nähili çagalar gatnaýar? Ene-atasam bar, hemme zady bar, ýöne internat diýlende ýörite bir fizika, matematika bölümi bar içinde, ýa başga ugurlardan bölümler bar, dil ugrundan has güýçliräk berýän, mysal üçin. O taýyk häzirki wagtdaky internatda şu wzýatka berip girýärler-de, oň üsti ýaňky nähili aýdaýyn, biraz ölüşigräk girip, hemme bir çagany saljak diýende-de salyp bolanok. Onsoň olaryň ene-atalary gatnadanok, olar altynjy klasdan başlanýar, ýalňyşmaýan bolsam, bäşinjimi, altynjy klasdan başlanýar. on, onunjy klasa çenem öňe okatýardylar. Şoň üçin çagalaň özleri gatnaýar, şu altynjy bazar günleri öýüne gidip gelýärler, altynjy gün okuwdan soň, galan günlerem şo ýöriteleşdirilen orta mekdep, öňki internatlar, şoň gapdalynda ýörite obşi reýdleri bar. ýörite ýaşaýan jaýlary şo taýda ýaşaýarlar, gapdalynda-da okaýan ýerleri bar, şu taýda-da okaýarlar. Oň tapawudy orta mekdepden edil häzirki döwürde Türkmenistanyň beýleki mekdebinden tapawutlylykda ýörite bir sapaklary ýaňky aýdyşym ýaly her ugurdan has köpräk, bir, mysal üçin, fizika ugrundan taýynlanýan bolsa, fizika, matematika köp ýazylýar. Beýlekisi himiýa ugrundan gitjek bolsa, himik ugrundan bar. Dil ugrundan gitjeklere dil ugrundan bar. Ýöne indi şol öňki bar bolan internatlar, ýaňky ýöriteleşdirilen orta mekdepleň köpüsi ýapylyp, ýönekeý orta mekdep etdiler. Oň sebäbini ne telewideniýede düşündirýärler Türkmenistanda, ne-de daşynda. Hiç ýerde düşündirýän ýerleri ýok. Düşündirişi ýok, ýöne ýapdylar şolaň köpüsini, ýönekeý mekdebe öwürip goýdular. Ine, bu nä derejede dogry, ony siz özüňiz aýtsaňyz.
Şurada ýene bir sany sorak. Ýetimler öýi we internatlar döwletiň bolmalymy ýa-da hususlaşdyrmalymy? Häzirde täze Türkmenistan, öňümizde täze Türkmenistanda şu ýetimler öýi, internatlar döwletiň bolmalymy ýa-da hususlaşdyrmalymy? Eee, men birinji jogap beräýinmi şuňa? Bolýar. Ine, eee, hususylaşdyrylsa, meniň pikirimçe, has öňe gidermikä diýýän, sebäbi, eee, bu ýerde konku bir zat bar. Eger, eger meniň bir tanşym bolsun ýa bu ýere men ýaly ýa siz siz ýaly biri bolsun, şolar ýaly mekdepleri hususylaşdyryp satyn alan bolsa, diýmek, meniň şol çagalary gowy bilimli, ylymly ýetişdirmek üçin mende bir hyjuw döreýär. Mende bir konkurensiýa döreýär. Başga mekdepler bile deňämde, men gitjek-de Oksfordyň programmasyny okatjak şo çagalary. Meniň internat mekdebimden ýa ýetimler öýünden bilim alyp çykjak çagalaryň sany olaňkydan has köp bolmaly. Mende şolar ýaly maksat bolmaly. Men şolar ýaly maksat goýdum. Şolar ýaly programma goýjak öňümde. Meniň mekdebi, on klas mekdebi gutaran çagalaryň bir klasda otuz çaga bar bolsa, şolaryň otuzysam girip bilmese ýokary okuw jaýyna, öz güýji bilen. Hiç bolmanda şolaryň ýigrimisi girmeli. Mende şolar ýaly plan bolmaly. Öz güýji bilen. Men şolar ýaly başga öz puluna özüne göwni ýetýän bir ýokary bilimi alan pedagoglar bolsun, spesialistler bolsun, başga ýurtlardan getirjekde kontrakt bilen işletjek öz mekdebinde. Mende ne şular ýaly pikir bar. Meselem diýende, men ederin diýemokda, meselem getirýän, mysal getirýän.

Men şol men şol mekdebiň içinde sport zalam etjek. Meselem plawaniýadan çagalar taýýarlajak. Çempion, çempion edip ýetişdirjek. 10-njy klas gutarýança. Her gün mekdepden soň 3-4 sagat şu plawaniýada zanimasiýa etdirjek. Ýörite mekdep mekdepde mugallym bolmaly, şo şol ugurdan trener bolmaly. Ine mende şolar ýaly planlar, meselem.
Men mekdebim şu bütün döwletiň içinde ady belli mekdep bolmaly. Eger gene bir başga bir konkurent bar bolsa, şolar ýaly mekdebi hususylaşdyryp alan bolsa, ol meňkiden hem beter gowy bilim berjek bolup ýapyşar. Ne meň pikirimi şeýleräk. Meniň hem pikirim şu dogry. Umyta söz beräli, buýruň Umyt.

Iki milliondan gowrak ene-atalar ýurduň daşynda-da, şolaryň çagalaram, ýa-ni kiçi wagtda taşlap gelenleri bardyr. Şolaram ýa-ni bir saglykly ulalanok-da, saglykly ulalanok. Ýa ata mährini görüp bilenok, ýa-da ene mährini görüp bilenok. Ýa-ni geçimsizlik sebäpli maşgalasyny ekläp bilmek üçin ýurt dyşyna çykdylar-da, şolaryňam ýetimden bir parky ýok. ýa-da maşgalanyň nämeligini bilmänligi sebäpli ýaş wagtda durmuşa çykyp ýa-da öýlenip, gysga wagtyň içinde-de maşgalalary bozulan adamlar bar. Ýa bularyň hem yzynda galan çagalary bar. Ýa enesine galýar, ýa atasyna galýar. Muň ýaly maşgalalar hem gaty kän. gaty kän. Indi internat, internat sözi bir näme? Itiji bir söz-de, itiji bir söz. Muny bu hiç haçanam munuň ilki bilen adyny üýtgetmeli. Muny ýatyl okuwlar diýip atlandyryp bileris täze Türkmenistanda. Şu hiç haçanam döwlete bagly bolmaly däl. Döwlete bagly boldumy,

Bu ýatyly okuwlar hususylaşdyrylyp, döwlet tarapyndan hemişe göz altynda tutulmaly. Şolaryň bakymyny şo çagalar azat, erkin, özgür ulalyp bilmeli. Hiç kime bagly bolman, özleri bolup ýaşap bilmeli. Şu şu dünýäde, Türkmenistanda şolaryň hem bir özüniň orny barlyklaryny bilip ýaşamaly. Sag boluň.

Meňem ýaňky aýtjak bolýanym, döwletiňki bolmalymy internatlar, ýaňky ýa ýetimler öýi ýa-da hususy bolmalymy diýen soraga jogap berjek bolýan. Meň düşünişimçe, täze Türkmenistanda adam ýetişdirmek, nesil ýetişdirmek, geljekki nesilleri ýetişdirmek ýurdumyzyň hazynaň interesinde boljakda. Hazynaň birinji maksady nesil ýetişdirmek boljak, ylymly-bilimli, sagdyn nesil ýetişdirmek hazynaň interesinde. Şoň üçin şu döwür, indi şu täze Türkmenistan gurlan wagtynda kanuna laýyklykda eger hazyna Hazynaň interesi şo bolsa, şo döwrüň kanunlarynda, mysal üçin, rugsat berilse hususyýetçilige, ony kime berip bolar? Ine, bir sorag. Onsoň ikinji sorag. Eger hazynaň interesi şo çagalar boljak bolsa, geljekki nesil boljak bolsa, şo hazynaň özünde duranadam şolary ýeterli derejede erkin özbaşdak çagalary ýetişdirip biler diýip düşünýän. Sebäbi indi nähili aýdaýyn? Şol hazynamyzyň esasy interesi bilimli nesil ýetişdirmek bolýar-da, adam gymmatlygy şu zatlar bilen neme edilýär. Onsoň o döwürde eger şu hususyýetçilige rugsat berilse, olam bolup biler. Ýa bolmasa çagalar öýünden çagalary ogulluk, gyzlyk alyp, ine bir çagany däl-de birnäçe çagany diňe şoň bilen men zanimasiýa etjek, diňe men şu çagalara seretjek ine diýse, Başga ýurtlarda bar şol ýaly hökümet tarapyndan ýörüteni bäş alty sany çaga alsa jaýam berilýär şolam mekdebe gatnar ýaly mini marşrutkalarmy ýa awtobusmy şon ýaly nemelerem berilýär hemme uslowiýalary üpjün edilýär durmuşda gerekli bolan ondan daşary okuwlaryna her aýda şolara kontrol edilip durulýar şolaň ýetişigi nähili. Şolaň iwiçgesi nähili? Şol hazynaň, mysal üçin, şo çagalar üçin bölýän sredstwasyna laýyklykda şo çagalar saklanýarmy ýa saklananokmy? Ine, meň düşünişim şonýalyrak göz öňüme gelýär täze Türkmenistanda.
Täze Türkmenistanda iň köp önem beriljek çagalarymyza, geljek neslimize.
Hawa, onsoňam şu täze Türkmenistanyň iň uly ýatyrymam şol geljekki nesillere boljak.
Hawa. Soň şu ýerde ýene bir aýdyp geçjek zadym-da sorajak. Ýetimler demek, ýetimler öýüni ýetimhana diýerler. Täze Türkmenistana nähili edip üýtgedip üýtgedip bilýäs, ýagny nähili boljak ady? Başka geçsek. Biraz Aa, kemsidici, kemsidici bolýar da yetimler demek. Hmm. Ady hava gelişiksiz ady. Kemsidici çaga şu ýörün gutaran çaga men yetimler öýünde okadym diýip aýtmagam özüne bir kemsidici bir söz e, bolup durýar da. Aa, bunuň adyny hökman üýtgederis. Aa, ine internat internat mekdep bul internat diýmegem gelşiksiz bunam ýatyly okuw diýen ýaly şol real at goýarys entek adynam orta okul ses beril goýsagam bolýar gowy at tapar ýaly saýlap alar ýaly ýetimler öýünem aýyrmaly gerek ýok kemsidiji o çaga belki isleýän däldir. Şu ýetimler öýünde okadym diýip ady eýýäm gelşiksiz. Ýaňky Türkmenistana döwletliler köşgi diýip at beripdiler. Emma onuň olam gelşenok, ol adam bolanok oňa. Oň üstünde işläp diýip pikir edýän menä.

Ýöne ýüzlenmede ýetimler öýi diýip özüňiz aýtdyňyz, birem ady üstünde aýdýaňyz itiji diýip. Muny şo halkdan şo ýetim çagalary daş tutmak üçin muny bilip edýärler. Bilip edýärler. Itiji. Ýagny halk tarapyndan itilsin. Ýagny özleri hossarlyk edýän ýaly edip görkezip, şo ýetim çagalary mankurtlaşdyrýarlar ady üstünde. itirmek üçin muny ýetimler öýi diýip atlandyrypdyrlar häzirki jenaýatçy topar.
Hawa. Şuňam üstüne hem ýetireýin Umydyň aýdan zadynyň. Meselem, şu ýetimhana oň üstesine-de ýetimi ýetimegi ýeti bur, ýeti bilmeseň aty bur diýip türkmeniň hem bir sözi bar. Erbet bir nakyl. Çe, Näme üçin sen ýetimegi ýetip urmaly, ýetip bilmeseň atyp urmaly? Näme sebäpden? Ol şol Allah tarapdan gargapdyr, ýetim galypdyr. Ýetimege nebsiň agyrmasyn, tutup ýenji bilseň ýenç diýen many. Indi bu gaty nädogry bir

Şulara ýol bermeli däl. Hä, dowzahyň şaýatlary bor. Dowzah şaýatlary. Hawa, bu bu häzirki wagtda ne şu ýe- ýetimlere öý diýýärler, şoň içindäki çagalaryň köpüsini diktatura özüniň ýaragy hökmünde halka garşy ulanýarlar. Şolar bir instrument ýalak halka garşy durup biler ýalak adam ýetişdirýärler şo taýda. Adam diýenim, adam diýse bolýamy, dämi, o derejä ýetirilensoň ýöne hakykatan şo diktaturaň bir ýaragy, instrumenti şo taýda bir bölegi taýynlanýar. Onsoň gyz çagalar meselesinde-de meň eşidişime görä, ýöne bilemok, doly öz gözüm bilen göremok, ýöne eşidişime görä, owadanrak gyz çagalary baýrak, nemerak ýerlere birgiden pula satýalarmyşyn, ýa daşary ýurt ýurtlara ugratýarlar, satýarlar, şuny ýaly adam söwdasam gitýär diýip eşitdim. Ýöne çynmy, ýalanmy onçasyny bilemok, ýöne şon ýaly zatlar, gürrüňler gelýär. Üstesine zorluklar, gyz çagalar şo taýda köp zorlanýar. Aslyýetinde şo ýetimler öýünde ýaňky wagty on sekiz ýaşandan soň şulary jaý bilen e, on sekizem däl şu mekdebi gutarýar onunjy klasy şondan soň e, normalny ýurtlarda jaý bilen okuw bilen ýa işe girjek okajak gällisi işi bilen üçin edilýär şolar durmuş ýoluna bir uradylyp goýberilýär bizde şo zat ýok Şo zat ýok, onsoň kim nähili gününi görse, şo hili görýär.